Mũtumia ũrĩa ngatha angĩoneka no hihi tondũ thogora wake kũna nĩ ũkĩrĩte warĩa angĩ othe Haha nĩ tabarĩra-inĩ ya gĩthima, mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũmũrĩke mũtumia ngatha, onokorwo rwĩmbo rũu rĩngĩ rũtinathiĩ ũrĩa rũgĩthiaga, nĩ njũĩ nĩ wanyita kaũndũ, ngĩenda gũgũtarĩria mũtumia ngatha, akoragwo na thogora mũnene kũrĩ atumia arĩa angĩ othe, nĩ tondũ nginya mũthuriwe nĩ amwĩraga, nĩwe ũkĩrĩte atumia arĩa angĩ othe. Nake mũtumia ũyũ ngatha nĩwe ũ? reke tũmũtaũkwo mũthenya wa ũmũthĩ nyitanĩra na ningĩ gũtarĩria wega mũtumia ngatha nĩ ũrĩkũ mũtumia ngatha nĩ mũtumia ũrĩa wĩmenyaga kuma na thĩiniĩ agoka nginya na igũrũ na mũtumia ũcio nĩ akoragwo ehete gĩtĩo na maũndũ marĩa mothe ekaga ekaga na ũbacĩrĩru na mũtumia ngatha ndambagĩrĩria gũtuĩka ngatha tondũ nĩ ahika akoragwo arĩ ngatha kuma o kĩambĩrĩria gĩtũmi hĩndĩ ĩrĩa kana gaciarwo karĩ ga kairĩtu

waikũrũka nĩ ũkwandĩka kĩũria gĩaku kana nĩ ũkwandĩka ũrĩa ũngĩona kana woni waku na nĩgetha tũgũteithagie maita maingĩ na maingĩ haha youtube channel ya itũ ya Jemo Consultants mũthenya wa ũmũthĩ mũtumia ngatha ndĩrenda tũmũtaũkwo na njĩra igĩrĩ mutumia ngatha nä onekaga na å rä a we ehumbaga na å rä a we etuaga må ingä-inä koguo maå ndå macio merä nä ma ahotaga kwĩra na ũyũ nĩ ngatha kana ũyũ ti ngatha nĩ tondũ atumia aingĩ nĩ twahikire na tũkĩaga gũtiga mĩtugo ya ũirĩtu tũthiaga na mbere nayo kĩhiko-inĩ na ĩno nĩyo ĩtũmaga ũngatha waku ũthire ona kana wage kuoneka to kinyanĩirie ikĩro angĩkorwo wĩ mũirĩtu nĩ wahũraga mbira nĩ warũgaga nĩ wathiangaga ũguo wacera na anake hĩndĩ ĩrĩa wahika nĩ wendaga ũgĩe na ũkindĩrĩku ũhoro wa gũcera na anake ũtige ũhoro wa kũrũga mbira ũtige ũkamenya atĩ rĩu wĩ mũndũ wĩ rungu wa mũndũ kwoguo rĩ nga- ũngatha waku ũkuoneka na mĩtugo yaku na ũrĩa ũreka na ũyũ wengĩ nĩ ũhoro wa mĩhumbĩre nĩ kũrĩ mĩhumbĩre ũngĩhumba wĩ mũtumia ona woneke gũtirĩ handũ ũraingĩrĩra ũtumia ona hanini atumia nĩ tũmenyere kwĩhumba wega ona gũikara na mĩikarĩre mĩega na nĩgetha twĩmenye tigaga kuonekana kũu society-inĩ tarĩ we mũru mũno kana tarĩ o ĩ kũrumana makĩria mũtumia ngatha ndoĩ kũrumana nĩ kuga atĩa mũtumia ngatha nĩoĩ gũcokanĩrĩria ona angĩkora andũ erĩ makĩrũa nĩ ahotaga kũmanyitithania na akarehe thayũ mũtumia ngatha nginya kanitha-inĩ nĩ oĩkaine nĩ tondũ tu ũkoragwo akĩhe mbere kana kũmenya arĩa angĩ ũrĩa mekaga kana kũrora nũ ũtathikagĩrĩria mũhunjia kana kũrora nũ ũrahũthĩra thimũ yake mũtumia ngatha akoragwo agĩ concentrate kana muoroto wake ũkoragwo arĩ gũthikĩrĩria kĩrĩa kĩngĩmũteithia na ume nakĩo thĩinĩ wa kanitha ainũkio gwake mũciĩ mũtumia ũyũ ngatha tũrarĩrĩria angĩoneka nũ hihi tondũ thogora wake ũkĩrĩte wa atumia arĩa angĩ othe ũngĩenda ũkorwo wĩ mũtumia ngatha menyaga mĩkĩre yaku ya maũndũ na kaingĩ na kaingĩ wĩheage gĩtĩo ona ũrĩa andũ-inĩ ona ũteyugĩte nĩ mamenyaga mũtumia ngatha nĩ akinya